Ortaça adam köçe bilen öz günlük aladalaryna başagaý bolup ýöräp barýan wagty bularyň hiç biri onuň kän ünsüni çekmeýär. Ýöne az salym durup töweregiňe seredeňde görýän zatlaryň hemmesi, dizaýn. Ýer dizaýny näme? Köp adam ony bezeg diýip pikir edýär. Ýöne ol düýbünden bezeg däl. Ol has başga zat we durmuşymyz üçin örän gerekli zat. Dizaýna düşünmek üçin ilki onuň näme iş bitirýänini bilmek gerek. Onuň näçe ugry bar, olar nämeler? Biz şolar bilen tanyşmaly. Muňa ilki şäherden başlasak iň dogrusy bolar. Şäher. Ol şäher planlaýjylar tarapyndan dizaýn edilýär. Olara urbanist diýsegem bolýar. Olar boş ýerleri nähili ulanmalydygyny, nirede jaýlar gurulmaly, nirede park bolmaly we şular ýaly şäherleşmä degişli planlamalary urbanistler edýärler. Bir ýeriň ady aýdylanda, biz ol ýeri özüne mahsus bolan arhitekturasy bilen göz öňüne getirýäris. Elbetde, olary arhitektorlar dizaýn edýärler. Arhitektorlar hemmetaraplaýyn ýaşamaga, işlemäge komfortny we estetiki taýdan hem göze ýakymly jaýlary dizaýn edýärler. Köpimiz maşynlaryň motoryna, tizligine seredýäris. Ýagny biz maşynyň inženerçilik tarapy bilen has kän gyzyklanýarys. Ýöne maşynyň konseptini döredýänler bolsa inženerler däl-de, dizaýnerler. Olar maşynyň daş keşbini, içini, harakterini auditoriýasyna görä işläp dizaýn edýär, önümçiligi taýyn edýärler. Atly eşik brendler özüniň nämesi bilen tapawutlanýarlar? Elbetde, dizaýny bilen. Muňa bolsa fashion dizaýn diýilýär. Fashion dizaýner sarp edijiniň islegine ýa-da özüniň kreatiw garaýşyna esaslanyp, moda akymyny döredýär. Siz telewizorda Instagram ýaly programmalary seredişdirip ýören wagtyňyz ýa-da ýol ýüzde gidip barýan wagtyňyz reklama ekranlarynda gymyldaşyp, böküşip duran tekstleri kän görensiňiz. Ine bulary motion dizaýnerler edýärler. Gepiň gysgasy, hereket halyndaky grafika motion dizaýn diýilýär. Çagalykda hezil edip oýnan parklarymyz ýadyňyza düşýärmi? Landşaft dizaýnerler şonuň ýaly gyzykly çagalaryň oýun meýdançalaryny, owadan parklary, botanika bagy ýaly seýilgähleri we her dürli emeli peýzažlary dizaýn edýärler. Indi radiolaryň, magnitofonlaryň ýerini JBL Beats ýaly spikerler aldy. Ýöne ynha şol öňki magnitofonlaram, täze spikerlerem oýlap tapyp durmuşa geçirenler, dizaýnerler. Oňa önüm dizaýny diýilýär. Şu mysaldan görşümiz ýaly, dizaýn hiç wagt şol bir durkunda durmaýar, mydama özgerýär we adamyň ulanmagy üçin has ýeňilleşýär. Kitabyň daşyna seredip baha berýäňizmi? Ýa-da şokolad alanyňyzda daşynyň dizaýnyny üns berýäňizmi? Uly ähtimallyk bilen, hawa. Daşynyň owadanlygy beýnimizde şol predmet barada gowy täsir oýarýar. Grafik dizaýneriň işi bolsa, şol owadanlygy döretmek bolup durýar. Käbir telefonyň içine düşünýänçäň çyndanam ýadap gidýäň. Munuň sebäbi şol enjamyň erbet edilen ulanyjy interfeýsi. Ulanyjy interfeýs gödegräk aýdanyňda adam bilen kompýuteriň arasyndaky aragatnaşyk. Elimizdäki telefonyň ýüzündäki elementleriň hemmesi interfeýs dizaýner tarapyndan edilýär. Muňa UI we UX hem diýilýär. Biz durmuşymyzyň segsen ýedi prosentini binalaryň içinde geçirýäris. Olaryň dizaýn edilişi, çyndan hem biziň özümizi duýuşymyza, häsiýetimize uly täsiri bar. Interýer dizaýnerler öýüň iç keşbini dizaýn edýärler. Öýüň komnatlaryndan başlap, diwarlaryň reňkine, mebelleriň materiallaryna çenli interýer dizaýna girýär. Görşümiz ýaly, dizaýny bir söz jemläp aýtmak kyn. Onuň ugurlaryny bilmek bize ol barada giňişleýin düşünje berýär. Bulardan çykarmaly netijämiz şu bolmaly. Iň başynda aýdyşymyz ýaly, dizaýn bezeg däl, ol döretmek. We iň wajyby hem, dizaýneriň durmuşy betnyşanlyga garşy göreşdir.